Salam hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary! Gowmysyňyz? Gyzykly kanala hoş geldiňiz! Adyndan belli bolşy ýaly, bu kanal sizi gyzykly we peýdaly maglumatlar, faktlar we wakalar bilen tanyşdyrýan kanaldyr. Şu kanalda goýulan wideolara tomaşa etmek bilen wagtyňyzy gyzykly we peýdaly geçirersiňiz diýip uly umyt edýärin! Kanaldaky maglumatlara peýdaly diýmegimiň bir sebäbi-de, bu berilýän maglumatlaryň ygtybarly çeşmelerden toplanmagydyr. Ilki bilen, şu günki mowzuga geçmezden öň, men siziň ähliňizi şu kanala agza bolmagyňyzy, laýk basmagyňyzy we başardygyňyzdan bir sany teswir ýazmagyňyzy uly haýyşt edip soraýaryn. Sebäbi ol siziň maňa eden ujypsyzja goldawyňyz bolar we meni täze wideolary taýýarlamaga höweslendirer. Onda näme? Agza bolup, laýkyňyzy basan bolsaňyz, geliň indi şu günki wideomyza başlalyň. Salam dostlar. Ynsan ogly tebigy ýa-da adam elleri bilen döredilendigine garamazdan, elmydama uly zatlaryň haýranydyr. Tebigy döredilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky Uly Kanýon bolsun, ýa-da adam eli bilen döredilen Hytaýyň Uly diwary, ählisi-de adamlaryň ünsüni özüne çekýär. Bu gün biz siziň bilen bir sany tebigy we bir sany adam eli bilen döredilen uly zatlara serederis. Şu günki mowzugymyza başlamazdan öň, men sizden şu kanala agza bolmagyňyzy we laýk basmagyňyzy haýyşt edip soraýaryn. Onda näme?

Eger uly jandarlar hakynda gürrüň etmeli bolsa, ilki bilen akla gelýän uly jandar, pil, ýa-da millionlarça ýyl öň ýaşap geçen dinozawr we beýleki uly haýwanlar bolup biler. Emma şu wagt ylym tarapyndan ýaşaýandygy subut edilen iň uly haýwan mawy kitdir. Ylmy ady Balenoptera musculus bolan mawy kit aslynda çal gök reňklidir we suwuň aşagynda gök reňk bolup görünýändigi üçin oňa mawy kit diýip at berlipdir. Uly ýaşly mawy kit uzynlygy otuz-otuz üç metre ýetip, we agramy-da ýüz otuz, ýüz elli we iki ýüz tona çenli baryp bilýär. Ömrüniň uzaklygy ortaça ýetmiş-segsen ýaş aralygy bolup we kähalatlarda alymlar balykçylaryň ýüz, ýüz on dört ýaşly mawy kitleri hem tutandygyny habar berýärler. Mawy kitleriň ýaşy olaryň gulagynyň içindäki gatlagyň sany bilen hasaplanýar. Olaryň gulak gatlaklarynyň sany her aýda bir gatlak artýar we şol gatlaklaryň sany hem olaryň anyk ýaşy hakyndaky maglumaty berýär. Okeanlarda ýaşadyklaryna seretmezden, mawy kitler süýdemdiriji haýwanlaryň maşgalasyna girýändir. Mawy kitler her günde ortaça dört tonna iýmit iýýärler. Olaryň başga bir aýratynlygy hem iň ýokary sesli çagyryş etmesidir. Uly ýaşly mawy kitiň sesiniň ýokarylygy ýüz segsen sekiz desibele ýetip bilýär. Ýagny, bu diýmek, olar ýüz kyrk desibel ses çykarýan ýolagçy uçarynyň dwigatelleriniň sesinden hem ýokary ses çykarýarlar. Şeýle gaty ses mawy kitlere uzak aralykdan bir-biri bilen aragatnaşk saklamaga kömek edýär.

Şu wagt dünýädäki iň beýik bina Birleşen Arap Emirliklerinde ýerleşýän Dubaý şäherinde gurlan Burj Kalifadyr. Onuň beýikligi sekiz ýüz ýigrimi sekiz metr bolup, iki ýüz etaždan ybaratdyr. Binanyň gurluşygy iki müň dördünji ýylda başlap, iki müň dokuzynjy ýylyň soňunda tamamlandy we iki müň onunjy ýylyň ýanwar aýynda dabaraly açylyşy boldy. Burj Khalifa Emaar Properties atly Birleşen Arap Emirliklerinde ýerleşýän Emirati köpmilletli gozgalmaýan emläk ösüş kompaniýasynyň hususyýetidir. Binanyň gurluşygyna bir milliard bäş ýüz million ABŞ dollary sarp edildi. Binanyň arhitekturasyny we dizaýnyny taýýarlamakda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Skidmore, Owings and Merrill, ýa-da gysgaça som, Global hususy binagärçilik, şähergurluşyk we inženerçilik firmasy, amerikaly Dünýä belli arhitektor Adrian Smith we baş inžener hökmünde hem Bill Beýker ady bilen tanalýan dünýä belli amerikan inženeri William Frazier Beýker we başga köp sanly ady belli inženerler, arhitektorlar we jaý gurluşygynyň tejribeli ussatlary gatnaşdylar. Binanyň gurluşygynyň iň depginli dowam edýän wagty jemi ýüz ýurtdan on iki müň sany binagärlik ussatlary zähmet çekdiler. Binanyň fundamentine elli metr çuňlukda bir ýüz togsan iki gatdan ybarat bolan güýçlendirilen polat, we kyrk bäş müň kubik metr, agramy ýüz on müň tonna beton guýuldy we ol fundament binanyň her hili tebigy ýagdaýlarda berk durmagyna kömek eder. Binanyň esasy sütüninde ulanylan poladyň agramy ýüz müň sany piliň agramyna ýa-da bir müň dokuz ýüz kilometr uzaklyga ýetjek pyýada ýoluny gurmaga ýetýär. Vertical City ýa-da türkmençe Dik şäher lakamy bilen tanalýan bu beýik binanyň ýüz altmyş etažy lýuks ýaşaýyş jaýlary, Armani, ýokary hilli myhmanhanalary, naharhanalar, söwda merkezi, parklar, her dürli konsert zallary, we korporatiw otaglary, sport zallary, basseýnler, kitaphanalar, dynç alyş we beýleki amatlyklar, beýiklikden tomaşa ediş ýerleri, üç müň awtoulaga niýetlenen duralga we şuňa meňzeş başga-da birnäçe amatlyklardan ybaratdyr. Ynha dostlar, görşüňiz ýaly, bu gün biz siziň bilen iki sany uly zat hakynda gyzykly maglumatlary aldyk. Görşüňiz ýaly, giňdir dünýä, geňdir dünýä diýlişi ýaly, bu dünýede gyzykly zatlar kändir. Ynha dostlar, ýene-de bir wideonyň soňuna geldik. we şu wideo siziň göwnüňizden turandyr diýip umyt edýärin. Eger şu wideo siziň göwnüňizden turan bolsa, gaýrat edip agza bolmagy, laýk basmagy we teswir ýazmagy unutmaň. Ol siziň maňa eden ujypsyzjy goldawyňyz bolar we meni siziň üçin ýene-de täze, has gyzykly wideolary taýýarlamaga höweslendirer. Indiki wideoda görüşýänçäk, hoş sag boluň!